אונז האלט מיר דף לב עמוד א', בחירת הדרי יוני, לב מ לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף בער פרנס זכרי' עליו השלום, לעילוי נשמת מרן דחוי דשיך ספאנסער רבי צבי דפאר מרן לעילוי נשמת זיין טאטע רבי זעיר זישא בער משה עירי עליו השלום. שטייען אין די משנה פארשידענע זאכן וואס זענען אסור צו קויפן פון א גוי, ס'איז אסור ביי הנאה, נישט נאר מיט עסן, נישט נאר מיט טרינקען, נאר ס'איז קאמפליטלי אסור מיט הנאה. איינע פון די זאכן איז געווען, בחירת הדרי יוני, א מין חירות וואס איז ממש ווי א ספאנדזש, ס'זאפט איין די וויין, ממילא איז עס אסור בהנאה. פרעגט די גמרא, מאי הדרי יוני, וואס מיינט דאס? וואס מיינט דער ווארט? אמר רבי יהודה אמר שמואל, חירות של הדרי יונה'ס קייזער, די פעימאס ערדענע כלים פון הדרי יונה'ס קייזער, אויף ענגליש איז עס Hadrian the Great, ער האט געמאכט ספעשל כלים פאר זיינע סאלדזשערס ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען אין מלחמה, סאו ער איז געווען דער רוימישער קייזער וואס האט חרוב געמאכט די שטאט, די שטאט ביתר, ביתר, און ביי די מעשה פון בר כוכבא דארטן נאך די חורבן פון די צווייטע בית המקדש. סאו וואס איז עס אזוי ספעשל פון דער חרס? כי יוסף רב דימה, רב דימה איז געקומען קיין בבל פון ארץ ישראל, און מען האט אים געזאגט, קרקע בסי' לא הויסו, דיע כלים האט מען געמאכט אין די מדינה פון אנדריאנוס אין רוים, מיט קרקע וואס מען האט קיינמאל נישט געטאטשט, אין אנדער ווארדס, די ערד איז געווען אזוי ווי פון ששת ימי בראשית, קאמפליטלי, פרישע ערד וואס מ'האט נישט געטאטשט ממילא האט עס געהאט אלע נוטריענטס זייער זייער שטארק, שלא יעבדו עבדו מעולם קיינער האט נאכנישט בעארבעט דער פעלד, עבודה און תאוה האט מען דארטן איינגעפלאנצט די וויין שטאקן און מ'האט געמאכט זייער זייער שטארקע וויין דארטן, היות די ערד האט מען קיינמאל נישט בעארבעט האט עס געהאט אלע גוטע בענעפיטס אלע ווייטעמינס ממילא איז ארויסגעקומען גאר גאר א שטארקע ספעשל פיינע וויין, און ורמא ליה לחמרא בגלפי חבריא ער האט אריינגעלייגט די וויין אין ערדענע כלים, פרישע כלים, ברענד ניו וואנס פאר א לאנגע צייט, און מעצי ליהי לחמראי ביז די פעסער האבן איינגעזאפט די וויין. ניין חירות איז אזא סארט מאטעריאל וואס קען איינזאפן אסאך, באט טאמער מען האט עס שוין גענוצט מאלטיפעל טיימס איז שוין די ספאנדזש כוחות וואס איז דא דארטן אנגעפילט, איז די כח איינצוזאפן סאך סאך שוואכער. ממילא האט ער גענומען פרישע פרישע כלים וואס האבן נאך געהאט די פול כח צו קענען איינזאפן וואס מער. אז דער רמב ם און דער מאירי י זענען מפרש אויף די משנה אז די קדח ערס האט מען גענוצט נישט נאר איינצוזאפטן די וויין נאר מען האט געמישט די קלעי מיט וויין סאו די עקשועל בלענד איז געווען פול מיט וויין און ממילא פאר דעם איז עס אזוי הארב פאר דעם איז עס אסור בדרך אגב דער פרי מגדים שרייבט לגבי פסח, מען זאל מאכן די חרוסת מיט וויין, פארוואס? די חרוסת זאל זיין זכר לדם, אזוי פירט מען זיך היינט אויך, מען לייגט אריין וויין אין די חרוסת, באט לכאורה איז דא צוויי דיוקים מיט דעם, נאמבער וואן, וועלכע דם רעדט ער וועגן? וואט איז הי ריפערינג טו? וואסערע, מען איז עוסק אין מכת דם? אויב איז מען ביזי מיט מכת דם, פארוואס זאל מען נישט מאכן א זכר פאר צפרדע? וואס עפעס פונקט פאר דם האט מען זיך פארלייגט? נאמבער טו, די גרויסע איז א זייכער לעטיט. זייכער פאר די צעמענט וואס מ'האט באארבעט דארטן. וואס האט דאס מיט בלוט? וואס האט וויין מיט צעמענט? זאגט די פרי מגדים, כידיעה אז טיט מאכט מען דורך שטרוי, צעמענט מאכט מען דורך שטרוי. סאו בדרך כלל האט מען אנגעטון פאר די מענטש שווערע שווערע שיך, אייזענע שיך צו האלצענע העווי שיך, און מ'האט אזוי באטרויטן די שטרוי ביז ס'איז געווארן דערפון זייער זייער צוברעקלט און מילא האט מען עס געקענט מאכן פאר ס'מענט. איינער פון די גרויסע רשעות פון פרעה איז געווען, ער האט געצווינגען די אידן צו גיין בארוועס אויף די שטרוי. היות שטרוי ווען ס'איז זייער פארטריקנט איז שארף, האט געטראפט בלוט פון די אידן'ס פיס אריין אין די סעמענט, סאו אין די סעמענט איז געווען א רויטליכקייט פון בלוט פון די אידישע פיס. ממילא זכר צו דעם לייגט מען אריין וויין אין די חרוסת וואס איז א זכר לתת, ווייל ס'איז ממש געווען א דמימות שבוי, נישט אויף מכת דם, א זכר לתת. ספר חיים של שלום פון רבי שלום באכנער, דער טאטע פון רבי שלמה באכנער פון בויען עולם, האט דארט ברענגט דארט באשרייבט דארט זיין גאנצע מלחמה מעשה, זאגט ער אז איינע פון זיינע דזשאבס אין מלחמה איז געווען, ער איז געווען ביזי בויען בנינים פאר די דייטשן, סאו זיין ארבעט איז געווען איבערצוגעבן אזוי ווי אויף א אסעמבלי ליין די ציגל פאר די דייטש, די דייטש האבן נישט געטראסט די אידן זאלן לייגן די בריקס אליינס, זאלן לעיען די בריקס, נישט געווען גענוג פראפעשענעל, סתם זיין מיט די דייטשע פונקטליכקייט, סאו זיין דזשאב איז געווען איבערצוגעבן די בריק פאר די דייטש וואס האט געלייגט די בריקס, און אז עס איז געווען אזוי, עס איז געווען אזוי קאלט דארטן, אז בשעת'ן ארבעטן האט ער געפילט נאסקייט אויף די הענט, האט ער געקוקט אויף די הענט האט ער באמערקט ווי עס איז גערינען בלוט פון די ברוסט, די וועסעלס ברוסט פון קאלטקייט, עס איז ממש גערינען בלוט, דער דייטש האט געהאט שיינע גלאווס, דער איד האט נישט געהאט קיין גלאווס ממילא איז גערינען בלוט. האט ער געזאגט מען קען זעהן אויף די ציגל אז עס איז דא בלוט דערויף, האט ער געזאגט זאלסט גיין קוקן אין דייטשלאנד וועט עטס זעהן עס איז דא בניינים וואס האט מיין בלוט דערויף, זאל געדענקען ממש אזוי דער זכר לטד, מען האט אריין געלייגט אין די סעמענט אליינס איז געווען איז געווען די די די בלוט. על כל פנים סינס די פעסטלעך האבן זייער גוט איינגעזאפט די בלוט, דאס איז געווען די די ספעשלקייט פון האדריאנוס, סאו ודורי באדייט, סאו מסברה לי בכספי, זיי האבן נאכדעם די מענטשן פון די קייזער האבן גענומען די די קדם די מען האט צובראכן אויף קליינע קליינע שטיקלעך, ודורי בעדי מען האט מיטגענומען דיע שטיקלעך אויפן וועג בשעת מען איז געגאנגען מלחמה האלטן, וכל היכא דמותא ווי זיי זענען נאר אנגעקומען, תרא ליהי ושסי פלעגן זיי צוברעכן דיע פעסטלעך, מען האט אריינגעלייגט וואסער און דאס האט ארויסגעברענגט די וויין וואס איז געווען איינגעזאפט אין די וואנט פון די בערעל, מען האט געטרינקען די משקה וואס איז צוריקגעקומען ס'איז געווארן גרעיפ דזשוס ס'איז געווארן וויין מיט וואסער. נאר דאס איז געווען א געוואלדיגע פעטענט וואס מ'האט מחדש געווען בזמן המשנה, אדריאנוס האט ממציא געווען, האט מען עס גערופן דער חירות האדריאני, ער איז אויפגעקומען מיט דער פעטענט, ממילא האט מען עס גערופן לעילוי נשמתו. זאגט דער תנא, היות די סארט חירות זאפט אן אזויפיל וויין, אויב אזוי איז עס אסור בהנאה אזוי ווי וויין אליין, ס'איז דא אזויפיל אזא היי לעוועל אויף וויין ממילא איז עס זייער הארב, היינט איז אויך דא אזעלכע מאכלים וואס מ'מאכט קאנסענטרעיטעד יא, ס'דא קאנסענטרעיטעד מילך, מ'מאכט עס אריין אין א פאודער, מ'לייגט עס אריין מיט אביסל וואסער, ס'ווערט צו מילך, בעצם אלע ווייטעמינס זענען היילי קאנסענטרעיטעד נוטריענטס אריינגעלייגט אין א קעפסול, דאס איז די יסוד פון דעם, האט מען דאס געטון מיט וויין ממילא איז עס אסור. אמר רבי שמעון הלוי, וראשון שלנו, די בעסטע וויין וואס אונז האבן מיר דא, אין אדער ווארדס וואס אונז האבן היינטיגע צייטן, נישט, מ'רעדט נישט פון די ערשטע פרעס, נאר די הייעסט לעוועל, סטעידזש, סוג א' א', פון אונזערע וויין איז כשלישי שלו עין, עס איז אזוי ווי די דריטע מאל וואס גייט דורך די פעסטלעך וואס הרב יונס האט איינגעזיימט מיט זייער וויין, זייער וויין איז אזויפיל בעסער געווען, אזויפיל שטערקער געווען, ווייל עס איז געווען געמאכט פון פירסט טיים ערד, פירסט טיים פעסטלעך, עס איז געווען אזוי קאנצענטרעיטעד, ממילא איז אונזער וויין נאר לעוועל טרי קאמפעירד צו זייערע וויין, אין אדער ווארדס די דריטע מאל פון זייער יוסעדזש איז געווען איקוועל צו אונזער וויין, צייט מלמד בית אב מיט אלף, כמעט אינמיטן די עמוד. ובאו אלי' האבן זיי ישיבה געפרעגט א שאלה, מאי, וואס וועט זיין די הלכה הנאה צו האבן פון דיע שטיקלעך חירות, לסמוך פו ענד קרעי המיטה, אויב די בעט שאקלט זיך, זעט אויס ס'געווען א פראבלעם נישט נאר היינטיגע צייטן, נאר שוין דעמאלס, מעג איך אונטערלייגן א שטיקל חירות פון אזא סארט פאס, פון אזא סארט בערעל וואס זאל בעלענסן די בעט, אדער נישט? צו הייסט עס דו האסט הנאה פון די וויין ווייל די חירות איז לויט איין וועג האבן געזען די ראשונים איז געמאכט פון די וויין, אדער אפילו סתם לויט ס'ליגט דארטן איינגעזאפט דארטן וויין, איז דאס א פראבלעם? איז דאס אזוי ווי א. טפל און ס'איז נישט קיין פראבלעם אדער איז עס יא א פראבלעם, די גמרא איז מסביר, למעשה רוצה בקיומו, דער איד וויל אז דער יין נסך זאל ווייטער דארט זיין, אבער על ידי דבר אחר, איטס אינדירעקט, ווייל ער קערט נישט וועלכע פלואיד האלט צוזאמען מיט די חירות, למעשה איז עס דארט אויב אזוי זאל עס זיין שורה, אדער קען זיין אוי אסור זאל עס זיין אסור, ער וויל עס דורך א אונטערטירל, די חירות זאל בלייבן אינדארטן, מיט וואטעווער פלואיד ס'איז דארט, גראדע יעצט איז עס יין נסך, איז דארט א פראבלעם אדער נישט, קען זיין, ווי קארענט קעיר לעס וואט די פלואיד איז, ממילא איז נישט קיין פראבלעם. טא שמעך האט די פושט זיינע די שאלה, די רבי אלעזר ורבי יוחנן האבן געהאט א מחלוקת, חד עשה וחד שרש, סאו זעהן מיר אז ס'איז שוין א פארצייטישע מחלוקת, די פריערדיגע דורות האט מען זיך שוין געקריגט אויף דעם און ממילא. אדער ווייל ס'איז א דבר ס'איז זיך א מעשים ווייל מען האט געדינט פאר דעם עבודה זרה, סאו אפילו נישט אז מען גייט נישט טרינקען, די פאקט אז מען האט געדינט פאר עבודה זרה דאס איז גענוג ס'איז אסור בהנאה, עבודה זרה איז אסור בהנאה נישט ווייל די גייסט צוקומען צו דינען, זיי האבן געטון א עבירה דערמיט, איז אסור בהנאה. סאו אז דא איז דא א גרסה מ'נעמט ארויס טייל נעמען ארויס טייל נעמען נישט ארויס פון הלכות ההלכה למעשה כמאן דאיסור אזוי ווי דער וואס האלט אז ס'איז אסור. מיינסט ווען כ'וועל דיר פרעגן א קשיא פון א ברייתא. דא שטייט אין תוספתא הדאדירין דאס איז אזעלכע קליינע פעסטלעך קליינע בערעלס ווי רקבאות אנדערע סארט בערעלס און ביידע זענען קדם וואס מ'פירט מיט דעם מ'האט גענומען אין דעם משקה שלא עובדי כוכבים זיי האבן שוין געהאלטן גוי'אישע וויין אין אדער ווארדס דעי ווער יוזד פריוויעסלי פאר גוי'אישע וויין און יעצט די עין של ישראל קנית בהן האט א איד אריינגעלייגט זיין וויין, שטייט אין די ברייתא אסור בשתי', טרינקען דאס נישט, און מותר בהנאה אבער מען מעג הנאה האבן דערפון, סאו די משנה אויף כב ט עמוד ב' האט מען געלערנט א מחלוקת לגבי וויין פון א איד וואס איז אריינגעלייגט אין גוי'אישע פעסער, רבי מאיר האט געזאגט ס'איז אסור בהנאה ווייל למעשה איז עס איינגעשלינגען גוי'אישע וויין, עווענטשעלי גייט עס אויסשפייען די גוי'אישע וויין ס'וועט זיך אויסמישן מיט די אידישע וויין, מילא דארף מען אסר'ן, די חכמים האבן געזאגט אז ס'נישט קיין פראבלעם, ס'איז נאר אסור בהנאה, נאר אסור בשתיה ממש, ווייל בהנאה איז נאר אסור ממש בעין, זינט ס'איז איינגעזאפט איז עס נישט בעין, זאגן די חכמים ס'איז מותר בהנאה, זאגט די תנא קמא פון דער ברייתא, לכאורה גייט אזוי ווי די חכמים פון יענע משנה. זאגט די ברייתא, היד שמעון בן גידא לפני בנו של ר' גמליאל, האט שמעון בן גידא געזאגט פאר די זון פון ר' גמליאל, וועלכע ר' גמליאל איז דאס, דאס איז ר' גמליאל די יבנה, רוב מקומות רופן אים אן סתם אזוי ר' גמליאל אן די ווארט הזקן. סאו ער האט געזאגט פאר זיין זון רבי חנינא, האט ער געזאגט פאר רבי חנינא, אומר משום, האט ער געזאגט פאר רבי חנינא, על רבן גמליאל, ער האט געזאגט אויף די טאטע, אויף די, אויף זיין טאטע רבן גמליאל, ששתו ממני בעכו, אז ער האט געטרינקען פון אזא, פון אזא בערל. סאו בפשטות די דריטע שיטה איז מיקל אפילו מער פון די חורבן פון אונזער משנה, אונזער משנה האט געזאגט ס'איז מותר בהנאה אסור בשתיה, דא זעמיר ס'דא א דריטע שיטה וואס האלט אז מ'מעג אפילו טרינקען ממש. פארוואס? ווייל חזל האבן נאר גע'אסר'ט די וויין בעין, אבער טאמער ס'איז איינגעשליגן, ס'האט אביסל אויסגעשפיגן, ווארום ביי א איש הוא ס'מותר אפילו ביי הנאה. אבער ולא הודי ליה, מ'האט נישט מסכים געווען צו דער שיטה פון שמעון בן גידא צו דער איידערשאפט, זיי דידנט אקסעפטעד. נודות, די סאק, לאמיר מדייק זיין וואס מ'זאגט דא, נודות, אז א לעדערנע זאק לאמער'ס רופן, של עובדי כוכבים, ס'האט אויך געהאלטן וויין פון א גוי. רבי שמעון בן גמליאל אומר, דער רבי שמעון בן גמליאל זאגט דאס איז דער ברודער פון רבי חנינא בן גמליאל וואס מ'האט יעצט דערמאנט, ער איז דער טאטע פון רבי יהודה הנשיא רבינו הקדוש, נישט דער רבי שמעון בן גמליאל וואס מען ווייסט אין פון אסור הריגל מלכות די ארא מענטשן דא אלל אווער, ער איז דער זון פון רבי גמליאל הזקן דער טאטע פון רבי גמליאל די יבנער, אבער דא רעדט מען פון די אנדערע רבי גמליאל, סאו רבי שמעון בן גמליאל אומר משנה משיעי בן בן כפי סאה, אסור לעשות מען שטיחן לחמור, מען טאר נישט נעמען דיע בערעלס און מאכן א זאטל פאר די חמור, א סיעט, א וואס?
נישט סעקס, ס'זיצן, א עיקוף.
די לעדערנע זאק צו מאכן פאר חמור, לכאורה האלט רבי שמעון, ווייל אפי' איווען דאו די יין איז וואס איז איינגעזאפט דארטן איז אויכעט אסור ביי הנאה, פארדעם האט ער געזאגט איווען דאו איטס אינדיירעקטלי, איטס נאט א דיירעקט יוסעדזש, למעשה דער סאק האט איינגעזאפט וויין, איז עס סימילער צו די חירות וואס אונז האבן פריער געשמועסט פון אונטער לייגן די טיש, והוא הכי דא ווען מען רעדט וועגן נוצן דארטן א זאטל פאר די חמור, די רוצה בקיומו על ידי דבר אחר, ס'איז ממש אזוי אינדיירעקטלי די שמועס וואס אונז האבן פריער געהאט, ער דארף נישט האבן די וויין וואס איז איינגעזאפט דארטן, מיט דעם אלעם איז עס אסור. אויב אזוי וועגט טון איז דא אסור זעהן מיר אז אינדיירעקט יוסעדזש אז לאנג עס איז דאך דא וויין וואס איז אסור דארף זיין אסור. פרעגט די גמרא ולש טעמך לויט דיר וואס דו האלטסט אז רצה לקיומו אגב די נויט איז אויך אסור אויב אזוי קנקנים של עובדי כוכבים א פאס פון א פון א גוי וואס א גוי האט גענוצט להתעשר ולמזוון זאל מען עס נישט מעגן פארקויפן בכלל פארגעס פון אריין לייגן וויין יו שאדנט בי עלאוד טו דא עני ביזנעס וויט איט אויב ס'איז אסור ביי הנאה איז עווריטינג אקראס די באורד מה ישנה נודות און מה ישנה קנקנים? פארוואס ווייסט מען אז ס'דא א חילוק, קנקנים מעג מען יא האנדלען, און די נודות טאר מען נישט, פארוואס זאל זיין א חילוק צווישן די צוויי? פון דעם וואס רבן גמליאל האט אנגעכאפט נודות ענד אנלי נודות, איז משמע אז די קנקנים פון א גוי איז מודות איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז נישטא קיין איסור. אויב ער האלט אז אסור, מען טאר נישט הנאה האבן פון א אינדירעקט הנאה פון וויין, אפילו ווען דו דארפסט נישט ממש האבן די וויין אליינס, פארוואס זאל זיין א חילוק צווישן די נודות? אין די קנקן וואלט געדארפט זאגן עני כלה וואס ס'איז דא וויין פון א גוי איינגעזאמט אין דעם זאל זיין אסור. די פאקט דעט יור ספליטינג העירס, נודות, אסור, קנקנים איז מותר, עפעס איז אףף. אלא אמר רבא זאגט רבא די איסור פון רבי שמעון בן גמליאל צו נוצן די נוד פון די גוים ווען מ'האט עס געלייגט אויף א חמור איז נישט ווייל ער איז רוצה בקיומו אין די וויין וואס ער וויל נאר גזירה שמא יבוא כאן נודו ער גייט האבן זיין שק די אידישע שק ס'גייט האבן ציצית אויף עס אינגאנצן א עדות די די א בדצ הכשר. עס גייט האבן א לאך, איטס גאנא סטארט ליקינג, וואס טוט מען מיט א קאפ ווען ס'איז דא א לאך? מ'לייגט אריין נאך א קאפ און אזוי האלט זיך עס. ווי עט לעני גייט ער נעמען די גויאישע זאטל, ווי ספרעני על גבי נודו, ער גייט נעמען די גויאישע סעק אלץ א פעטש ארויף לייגן אויף זיין זאק וואס האט יעצט א לאך. קומט אויס יעצט איז זיין וויין ליטערלי עקספאוזד צו די נודו אליינס און ס'גייט ממש ארויסרינען, פארדעם איז א פראבלעם, פארדעם האט מען דווקא גע'אסר'ט ביי נודו'ס, נודו'ס אר א דיפרענט קעטעגארי, דארט איז הארבע, קנקן אחרת, די ערדענע כלים, וואס נישט דא די גזירה ווייל ס'נישט שייך עס צוצונייען צו א צווייטע נויט, אויב אזוי מעג מען הנאה האבן דערפון, מעג מען זיך באנוצן מיט דעם, נאו איווען דאו דער נוצן איז עפעס וואס די איד וויל האבן בקיומו, אגב די בערעל איז נישט קיין פראבלעם ורוצה בקיומו ידי דבר אחר איז נישט קיין אישו. זאגט די גמרא למאן דאמר רוצה בקימה על ידי דבר אחר הוא אסור, לא, ס'דאך דא א שותף וואס האלט אז רוצה בקימה על ידי דבר אחר איז נאך אלץ אסור. אויב אזוי מאי שנא קנקנים דשרא, פארוואס טאקע זאל זיין א חילוק צווישן נודות ווערסוס קנקנים? אויב דו האלטסט נודות איז אסור ווייל ס'איז א אינדירעקט הנאה, דאמאלס איז די בערל די זעלבע וועג אויך אסור, און ער האלט טאקס אסור, פארוואס זאל זיין א חילוק צווישן די צוויי? און מנח א טוט ער זאגן מען קען מחלק זיין צווישן די חירות פון הדרי יוני צו רעגולער,

איינגעזאפט אזוי פיל וויין איז אריין אין די וואנט, איז ממש אזוי ווי ס'איז ב ה, האט מען גע'אסר'ט דווקא דא ווייל ס'איז די ספעשל היי לעוועל קאנסענטרעישאן, ממילא איז ממש אזוי ווי די וויין איז ב ה, פאר דעם דארף מען דא מחזיר זיין, דארף מען מחמיר זיין. סאו בעיסד אויף דעם, הלכה למעשה, לאמיר זאגן איינער זיצט אינדרויסן, ער זיצט און ער לערנט, ער האט דארטן פעיפערס, ס'פליט פון אלע זייטן, די ווינט בלאזט, ער וויל נעמען וויין פון א גוי, זאל מקפיד זיין, זאל אראפוועגן אלס א וועיט, אלס א בוקמארק, וואטעווער איט שוד בי, וואלט געווען אויף א ליידיגע פאל, אויף א פילע וויין באטל מיט וויין וואלט געווען אסור ווייל ביסט נהנה פון די יין נסך אליינס, אבער א ליידיגע בערל, איווען דאו ס'איז אמאל דארט געווען גויאישע וויין, איווען דאו ס'איז יעצט דא בליעה'ס דארט און ס'איז איינגעזאפט, וואודנט בי א פראבלעם, אנלי די עקשועל וויין וואלט בי א פראבלעם. די צד אז די הייליגע שפעטיווקע איז אמאל אריינגעגאנגען צו א גרויסע מסנגד און ער האט געזען ווי ער זיצט ביי א טיש וואס האט זיך נישט געשאקלט,

די מדריגה פון פון פון נישט ביטול היש און זיך נישט האלטן פאר גארנישט, דאס איז זיכער ער וואלט גארנישט געזאגט דערוועגן. זיי האבן געהאט שמעון בן גדא האט געזאגט פאר די זון פון ר' גמליאל אויף זיין טאטע ר' גמליאל אז ער האט געטרינקען וויין פון א זאס וואס איז געווען אין א פאס אדער אין די ברי קברות ווי מען האט גערופען אין עכו ולא הודי לו חזל די נאר עקסעפטעט מען האט נישט עקסעפטעט זיין עדות'שאפט. פרעגט די גמרא ווערום מען איך האב די פרעגן א צווייטע סתירה פון א צווייטע ברייתא וואס האב געלערנט יין הבא ברקבהות של עובדי כוכבים וויין וואס קומט אין די פאס פון א גויאישע פאס אסור בשתיה און מותר בהנאה טרינקען נישט אבער עס איז מותר בהנאה אויף דעם הייעט שמעון בן גדא לפני בנו של רבן גמליאל א רבן גמליאל ששתל ממני בעכו ער האט אליינס געטרינקען אין עכו און והודי לו חזל האבן עקסעפטעד זיין פסק אויבן האט מען געזאגט אז לא הודי לו. איז מראה מאי לא הודי ליה דקאמר הוא סתם עס שטייט די ערשטע ברייתא דידנט עקסעפטעד כל סייעתו די חברים פון שמעון בן גידא האבן עס נישט האבן נישט מודה געווען צו די עדות'שאפט אבל בנו די זון פון רבן גמליאל מודה ליה האט יא עקסעפטעד די עדות'שאפט פאר דעם שטייט עס אין די צווייטע ברייתא ער האט עס עקסעפטעד והודי ליה מען טשעינדזשט די גירסא נישט והודי ליה בלשון רבים נאר והודי ליה ער האט עקסעפטעד די פסק פון די עדות'שאפט פון זיין טאטע ממילא האט ער יא געטרינקען. און ביי אויסהיימער אויב דו ווילסט איך זאגן א צווייטע תירוץ אז מען קוקט גוט אויף די צוויי נעמען די היד ר' שמעון וואס איז געווען די לשון ר' שמעון בן גידא סאו איין פלאץ שטייט גידא מיט א אלף און איין פלאץ די צווייטע פלאץ שטייט גידא מיט א עין סאו גידא מיט א אלף לחוד איז איין מענטש. וגידו מיט א עין לחיד איז א צווייטע מענטש. סאו ס'איז געווען צוויי אנדערע תקיפות, ביידע האבן איידער געזאגט וועגן רבי שמעון בן גמליאל. דער ערשטע עדות האט איידער געזאגט שמעון בן גידו. דער צווייטע איז געווען שמעון בן גידו מיט א עין. לויט דער ערשטע עדות'שאפט האט מען עס נאכנישט אקסעפטעד, דער צווייטע האט מען יא אקסעפטעד. פארוואס דער צווייטע יא? וועלן טייל מפרשים לערנען, סינס דא איז שוין געווען צוויי, האסטו יעצט געהאט אויב ס'איז צוויי אנדערע מענטשן, יא טו עדות וואס זאגן יעצט עדות אז ער האט יא געטרינקען, אקעי האט מען געקענט פסק'נען, אונז האבן א אפישעל ליגעל איידערשאפט, קען מען עקסעפטן זיין אגודה, און דעי ווענט אקארדינג טו איט און מען האט מיקל געווען, אבער פאר ווי לאנג ס'איז נאר געווען איינס האט מען נאכנישט געקענט מיקל זיין. סאו לויט די ערשטע וועג האט נאר די זוהן מודה געווען, לויט די צווייטע וועג האבן אלע מודה געווען ווייל ס'איז געווען צוויי איידערשאפטן. שטייען ווייטער די משנה ועורות לביבן של בהמה, די פעל, די הארט פול פעל פון א בהמה. תני רבנן, האט מען געלערנט אין א ברייתא, איזהי עול לבב, וואס מיינט א הארט פול פעל, וואס מיינט, די הארץ פון די פעל. נאר וואס דען כל שקריה כנגד הלב, דו זעסט א שטיקעלע פעל הענגט, און ס'דא א ריס, מען האט אויסגעריסן א שטיקל אגענסט די הארץ, וקודר כמין עריבה, ס'זעט אויס אזוי ווי א סקיי לייט פון די דאך, איטס ראונד, ס'איז נישט סטרעיט, אויב אזוי דארף מען עס אויסטשעקן אזוי ווי ס'דארף צו זיין, וואס גייט מען טשעקן? יש עליו קורא דם, דו זעסט דארטן א זייכער פון בלוט, אסור איז עס אסור, ווייל דאס איז א סימן, מ'האט זיך געטון בחיי הבהמה, ארויסצונעמען די הארץ אזוי ווי מען פלעגט טון פאר עבודה זרה. אין אל אויף קורא דם, טאר מען עס נישט אקער זייכער פון בלוט, ל' בייז און מ' בייז, מיתה איז מיתה ביי הנאה, ווייל כ'גיי זאגן מען האט עס געטון נאכדעם וואס מען האט שוין אראפגעצויגן די פעל, איז עס נישט לשם עבודה זרה, די פראסעס וואס צו נעמען א לעבעדיגע בהמה און ארויסרייסן די הארץ א מין מעשה רשעות לשם עבודה זרה, סינס איט וואס דאן אפטערווארדס איז עס נישט אסור. אמר אבינו, לא שני אלא שלום מלכו, מען רעדט דא נאך ווען גייסטו מאכן די טעסט אויב ביסטו בלוט אדער נישט פאר מען האט עס געזאלצן, אבל מלכו, טאמער דו טרעפסט די סירקל נאכדעם וואס מען האט עס געזאלצן, אסור איז עס אסור אפילו אויב דו זעסט נישט קיין בלוט, ועל עימם מלכו העביר עשו, קען זיין די זאלץ האט ארויסגעצויגן די בלוט, ממילא די פאקט אז דו זעסט נישט קיין בלוט איז נישט קיין ראיה, היינטיגע צייטן קען מען דאס זען מיט פעראקסייד, ראיט אז איינער האט אביסל בלוט אויף א בגד, ס'קומט זייער שווער ארויסצונעמען, מען לייגט ארויף אביסל פעראקסייד, טאמער ס'איז דא בלוט עט עס באבלען, ביז ס'וועט ארויסקומען, מען קען צינדן עטליכע מאל, די פעראקסייד ווערסעס די בלוט באבלט ארויס די בלוט, ממילא אזוי ווערט עס גענוג. רבי שמעון בן גמליאל אומר, בזמן שהקרע שלא יעגל, טאמער די ריס איז רינדעכדיג, אויס איז עס אויס, איז דאס א סימן מען האט צוטון מיט שם עבודה זרה, משאכ איף איטס אויסגעצויגן, לאמיר עס רופן ווערטיקל, מוטער, וואלט עס געווען מותר, ווייל אזוי האט מען נישט געטון פאר עבודה זרה, עבודה זרה האט צוטון רינדעכדיג, אויב ס'איז נישט כנוסח עבודה זרה, איטס נאט א פראבלעם. אמר רב יוסף און ר' יהודה און ר' שמואל הלכה כר' שמעון בן גמליאל אז מ'גייט מאכן א חילוק איז עס א סירקל אדער איז עס פון אויבן אויף אראפ. אמר ליה אביי האט אביי געזאגט איז זאגסטו הלכה כר' שמעון בן גמליאל אונז האבן געזען עפעס איינער האט קריגסט זיך דערויף מכלל די פליגה ס'איז דא עפעס חכמים וואס האלטן נישט אזוי ווי ר' שמעון בן גמליאל זיי האלטן עס איז אסור אפילו אויב ס'איז אויסגעצויגן פראם טאפ טו באטאם ווער דינגס ווי זעהן מיר א מחלוקת דערין? און מלא האט געענטפערט האט ר' יוסף געענטפערט צו אביי מאי נפק לך מינה וואס איז די פראבלעם טאמער איז נישטא קיין חמ וואס דינגען זיך איז זיכער די הלכה איז אזוי ווי ר' שמעון בן גמליאל די פרעגסט מיך א קשיא ס'איז דא איינער וואס וואס האב איך איך האב געזאגט די הלכה איז אזוי ווי ר' שמעון בן גמליאל זאגסטו מיך אז די חכמים איז משמע אז זיי דינגען זיך דערמיט אבער די פרעגסט מיך וואס א חילוק וואס א חילוק טאמער זיי דינגען זיך יא צו זיי דינגען זיך נישט איך האב געזאגט די הלכה איז אזוי ווי אים דעטס איט. די פאקט אז אויב די חכמים דינגען זיך נישט מיט ר' שמעון בן גמליאל איז זיכער אז די הלכה איז אזוי ווי ר' שמעון גמליאל פרעגסט מיך די זעסט נישט קיין חכמים זיכער די הלכה איז אזוי ווי ר' שמעון בן גמליאל אמאל איי האט אים צוריק געפרעגט דו ווילסט מיך זאגן גמרא גמרא איך זאל זיך זעצן לערנען ס'איז מורא'דיג צו טייער איך זאל סתם חזר'ן און לערנען אן איך זאל פארשטיין איך דארף דאך פארשטיין איז דא א שיטה וואס קריגט זיך אדער איז נישט דא קיין שיטה וואס קריגט זיך נישט קיין חילוק וואס די הלכה איז איז דער אנאדער שיטה אדער נישט נאו די די די רבי סטעפאנסקי האט אריינגעארבעט דא. ער איז א פעימאס סעינג, כמעט יעדע פאר יאר, יעדע פאר וואכן קומט אן איינער וואס האט יעצט געדזשוינט די שול און ער קומט אויף מיט א בליץ טראפ אז גמרא איז ראשי תיבות גוד מארנינג רבותי א. גמרא איז ראשי תיבות גוד מארנינג רבותי א. איבער לב יעדעם און יעדע איינער מיינט ער האט אנטדעקט אמעריקע און ער אה נאך איינער שוין נאך איינער. אבער און צום סוף דא פון די גמרא ברענגט מען צו די ברידער פון די מהרל שרייבט אז די גמרא איז ראשי תיבות. גבריאל מכאוב רפאל אוריאל, אז ווען מען לערנט גמרא האט מען די סייעתא דשמיא, די צדיקים, די מלאכים באגלייטן אונז, ס'ווערט אריינגעהאפט, מענטשן מיינען מען דארף אריינפארן, מ'דארף פארן צו עפעס א ספעשל קאווע, צו א ספעשל פלאץ, צאלן פארמעגנס פון געלט, טראגן א רויטע בענדל, סאם איזי פיקסעס, ניין, די אלעס ליגט אין די גמרא, מען דארף נישט פארן אין ערגעץ, אונז האבן דא ספעשל סייעתא דשמיא, ווי האוו איזי פעס, די פיר מלאכים וועלן אונז באגלייטן, כ'דענק מיין טאטע עליו השלום איז געווען זייער קראנק, האט רופין זיך אריינגערופן און געזאגט מ'וועט בעטן מ'זאל מקבל זיין פארשידענע זאכן, האט ער געזאגט איך מיין נישט סתם עפעס א איזי פיקס וואס זאל דאס מאכן א פרישע חלה, נישט דאס מיינט מען, ער זאל פארן צו עפעס א קאווע און זיך אויסוויינען, אלץ פיין און וואויל, עפעס וואס זאל ציפן, עפעס אין צניעות, עפעס אין חומרות וואס זאל אמת'דיג וויי טון, איט שוד בי א ריעל סטראגל, דאס זאל זיין א זכות. שטאנען ווייטער אין די משנה, בשר הנכנס, די פלייש פון א גוי וואס גייט אריין, די גוי פירט עס אריין צו די ספעשל פלאץ פון לעבודת כוכבים, און די איד נעמט עס, פאר ער האט עס מקריב געווען, מותר איז עס מיט, עגעין, די גוי איז גאוינג אינווארדס, רייט, טארדס די ענטרענס, ס'דא א ענטרענס און א עקזיט, ער גייט כיוון ענטרענס, און מען סטאפט אים, און די איד נעמט איבער די פלייש, נאו, אבוויעסלי מוז מען זאגן די פלייש האט א גוי גע'שחט'ן, אדער על כפנים פאר די גוי. מיט דעם אלעם שטייט אין די משנה, דער פלייש איז מותר בהנאה. סאו מיין טענה, ווער דער שותף וואס האלט אז פלייש פון א גוי איז מותר בהנאה? האלט יעדער איינער אזוי? איז ער אקראס די באורד? אדער איז דא א איינצעלע שותף? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, די משנה איז ללא כרבי אליעזר, ס'קען נישט שטימען ווי רבי אליעזר. תהי' כרבי אליעזר, אויב ער זאגט עס גייט אזוי ווי רבי אליעזר, הוא אמר רבי אליעזר זאגט אין מסכת חולין, סתם מחשבת עובד כוכבים, די דיפאולט, דו ווייסט נישט טאמער דער גוי האט געטראכט פון עבודה זרה אדער נישט, לעבוד את כוכבים, טאמער דו ווייסט נישט וואס ער האט געטראכט, נעם אן אז ער האט געמיינט עבודה זרה, אונז האבן נישט געהערט אז ער מיינט עבודה זרה, נעם איך אן בסתם אז ער האט געמיינט עבודה זרה, סאו לויט רבי אליעזר, די בהמה וואס מען האט געשאכטן דורך א גוי, אר אן די ביהאלף אוו די גוי, איז כאילו מען האט עס מכריע געווען פאר עבודה זרה, סאו אפילו די האלטסט יעצט אויפן וועג אריין צו די תפלה, וואלט עס עניוועי געווען אסור ביי הנאה, סאו די משנה וואס איז מתיר די פלייש ביי הנאה, מוז זיין נישט אזוי ווי רבי אליעזר, און ס'גייט גיין אזוי ווי די אנדערע שיטות וואס זענען יא מיקל. ויצא דער פלייש וואס קומט ארויס פון די בית עבודה זרה אסור איז אסור מפני שהיא כזבחי מת וואס איז ממש מען נעמט אן מען האט עס מקריב געווען פאר עבודה זרה און עניטינג וואס מען האט מקריב געווען פאר עבודה זרה איז אסור בהנאה. פרעגט די גמרא מאי טעמא פארוואס זאל מען זאגן עס האט א דין אזוי ווי מען האט עס מקריב געווען פאר עבודה זרה איינמאל סגייט אריין דארטן עס האט זיך געזאמט דארטן א שטיקל צייט וואס מען קען עס מקריב זיין אי אפשר די לעקע זאגט די גמרא מאי ווייל אי אפשר די לעקע תקרובת צו עבודת כוכבים אין אדער ווארדס אונז נעמען אן מיט א זיכערקייט מן הסתם האט מען עס גענוצט פאר עבודה זרה אויב איז דא געווען גענוג צייט ווילאנג ס'דארף מקריב צו זיין א קרבן פאר עבודה זרה, גייען אונז אננעמען ביי דיפאלט אז מסתמא האט מען עס מקריב געווען פאר עבודה זרה. ווער דער תנא וואס האלט הקרבת עבודה זרה איז אסור בהנאה, מיינע ווי וועם גייט דער שיטה? רבי יהודה בן מסעירי? ס'גייט אזוי ווי רבי יהודה בן מסעירי, ער האלט די יסוד, תקריבת עבודה זרה איז ממש די טומאה אזוי ווי א מעש, עבודה זרה איז איקוועל צו א מעש. ממש האסטו מטמא באוהל האמער געהאט נעכטן די תניא ס'האמער געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה בן מסעי ראה עמו מנין די תקרובת עבודת כוכבים שמטמא באוהל האסטו מטמא ממש אזוי ווי א מעס שנהיימר אזוי ווי שטייט אין פסוק ויצמדי לבעל פעור ויאכלי זבחי מייסים זיי האבן זיך פארגליסט צו די בעל פעור פליז פרעס מיוט איף יו דאנט מיינד זיי האבן זיך פארגליסט צו די בעל פעור און זיי האבן געגעסן די זבחי מייסים היות מ'רופט אן די תקרובת עבודה זרה בשם זבחי מייסים צוצוגלייכן צו מעס מיין מעס מטמא באוהל אזוי ווי א מעס איז מטמא באוהל אפטער קרובת אבות כוכבים איז אויך מטמא בעול, סאו אזוי ווי א מעס איז אסור בהנאה, אזוי אויך איז א קרובת אבות זרה אויך אסור בהנאה. אבער סווענצי געזאגט א ביוטיפול געדאנק, לכאורה קען מען פארשטיין מיט זיינע קינדער, אונז ווייסט מען וואס מיינט עבודה זרה פון בעל פעור, א מענטש רעליווס הימסעלף אין פראנט פון די עבודה זרה לכבודו. אימעדזשין די סין, יא מען דרייט זיך אויס, מען מאכט א פארקערטע ריכטונג, און מען נעמט קער פון ביזנעס, און מען האט געדינט עבודה זרה. ווי איז דער שכל? ווי פארשטיי מען? וועלכע בהמה טראכט אז דאס איז א כבוד? ווי קען מען דאס פארשטיין? עניבאדי וואס האט אמאל געהאט סורדזשערי און מען האט ארויף געלייגט אזא זאך ווען מען גייט נאכדעם ארויס און מען זאגט א אשר יצר סאדענלי יו פיל wow באשעפער נישט סתם עניבאדי וואס האט געהאט א סורדזשערי און דאס איז אויך געגאנגען ביז מען נעמט נישט ארויס די כלי קען מען צופלאצט ווערן די מענטש וואס שטעלט זיך אוועק און ער לאזט זיך ארויס ס'איז אזוי ווי זאגן אשר יצר להבדיל פאר די עבודה זרה ער דאנקט די חסד א מענטש וואס איז קאנסטיפעיטעד און קען נישט ארויסגיין קען שפרינגען ביז די לבנה ס'איז דא א פעימאס מעשה פון די מעכעלע פון נתניה האט ער געזאגט אז פארוואס עפעס טאנצט מען ביי קידוש לבנה? פארוואס טאנצט מען נישט פרשה יצא? האט ער געזאגט וועסט ארויסגיין איין מאל א חודש אוי וועסטו טאנצן! איז ממילא זאגט ער די נעמסט די גרעסטע מדריגה, די גרעסטע חסד וואס די אייבערשטער האט געמאכט, די גרעסטע נס כמעט וואס די אייבערשטער האט געמאכט אין די בריאה, און מען נוצט עס פאר עבודה זרה, סאו די אש י די די דינען די בעל פעור איז געווען א מעטאד אויף דינען א עבודה פון זאגן אש י יצא און פארדעם איז עס אזוי הארב. שאלה ווייטער אין די משנה, ההולכין לתרפות, איינער וואס גייט צו עבודה זרה, אסירין לו סייס ולו סייס עמהם, טאר מען נישט טון קיין ביזנעס מיט זיי, די וואס קומען שוין פון דארטן איז מותר צו טון ביזנעס, אין אדער ווארדס, זיי גייען כיוון בית עבודה זרה, טאר מען נישט טון קיין ביזנעס מיט זיי, פשוט פשט, ווייל זיי גייען דינען, זיי גייען לויבן אויף דעם וואס זיי האבן געמאכט א דיעל, זיי האבן געמאכט יעצט א הונדרעט דאלער, גייט ער דאנקען די געטשקע, ער איז אויפן וועג אריין, גייט ער דאנקען די געטשקע, לא ישמע אל פיך, דו זאלסט נישט גורם זיין ער זאל דאנקען די עבודה זרה, אן משמעו. עובד ככבן ההולך לטרפות, איז די הלכה אזוי ווי ס'שטייט אין די משנה, ווען ער גייט איז עס אסור, אויפן וועג צוריק מעג מען יא טון ביזנעס דערפון מיט אים. בהליכה איז אסור פארוואס די אזל איז מודה כמה עבודות ככבן, ער האט יעצט געמאכט הונדרעט דאלער, גייט אריינגיין דאנקן זיין געטשקע פאר די פראפיטס, ביי חזרה מותר, פארוואס ווייל מאי דהאי והא, ער גייט נישט צוריק גיין, די גלח האט שוין גענומען געלט פון אים איינמאל, צוריק גיין נאכמאל, נע, אפילו ער דארף דאנקען, ער וועט שוין גיין נעקסטע וואך, נעקסטע זונטאג וועט זיין גענוג. אבער פארקערט, ישראל הולך בתרפות ווען מ'רעדט וועגן א איד וואס רחמנא לצלן א גייט דינען עבודה זרה איז די הלכה פארקערט. בהליכה ווען ער איז אויפן וועג אריין בינתו מעגסטו נאך טון ביזנעס מיט אים, פארוואס? ווייל דילמא הא דבעי ולא יוזל, דא איז א ביג טשענס אז ס'גייט אים אנכאפן א הירא תשובה און ער גייט זאגן נע, ס'פעלט נישט אויס, ער גייט נישט דינען עבודה זרה, ממילא, מ'רעדט נישטא פון איינער וואס האט זיך גע'שמד'ט, מ'רעדט פון א נארמאלע איד וואס האט יעצט א שווערע מינוט, נעמט מען אן מסתמא גייט ער חרטה האבן, איווען דאו ער זאגט בפירוש ער גייט דינען עבודה זרה, מסתמא א אידישע נשמה גייט נישט לאזן דינען עבודה זרה. אבער ביי חזרה ווען ער קומט שוין ארויס עשה טאר מען נישט, פארוואס? כיוון דא אבק ביי, איינמאל ל' ג' ל' א', איינמאל ער איז געווארן קאנעקטעד, ער איז געווארן מקושר צו די עבודה זרה, מה' ד הא ד וואו זאל ער צוריק גיין נאכאמאל, אזוי ווי די וועלט זאגט, א געווארענער איז ערגער ווי א געבארענער, ממילא ער איז יעצט געווארן איז ער אינגאנצן נקסיידעד, סאו א איד וואס איז געגאנגען ער האט געדינט עבודה זרה, עס איז א עקסייטינג פירם, עס איז א נייע זאך, א נייע געטשקע, גייט עס זיין מער אדג מער ווי די גוים וואס ווייסן אז ס'קען נישט העלפן, ער איז נאך עקסייטעד, אוי וויאזוי איך האב מורא אז אפילו אויפן וועג ארויס גייט ער צוריק גיין נאכאמאל דינען עבודה זרה. פרעגט די גמרא וואו טענה'ן עס האבן געלערנט אין א ברייתא, ישראל הולך לתרפות, א איד וואס גייט אריין צום געטשקע הויז בײַ צום קלויסטער, בײַם בהליכה, בײַם בחזרה איז אָסור צו האָבן נישט אין קיין ביזנעס. לכאורה דער ברייתא איז אַ סתירה צו שמואל. ער האָט מעתיק געווען, ווען דער ייִד גייט, מעג מען טאָן ביזנעס פֿון דעם. אין דער ברייתא שטייט, סײַ אויפֿן וועג אַרײַן, סײַ אויפֿן וועג אַרויס איז עס אָסור. אמר רב אשר, כי תּעני אהי, ווען האָט מען געלערנט די ברייתא? בישראל מ מ. נעבעך, איינער וואָס האָט זיך געשמדט, די וודאי אָזל, ער גייט צוריק גיין נאָך אַ מאָל, ער גייט זיכער צוריק גיין, ממילא איז עס אָסור. ער גייט זיכער גיין נאָך אַ מאָל צו די עבודה זרה, ער גייט נישט חרטה האָבן, האָבן מורא, אַז דו גייסט גורם זײַן, לא ישמע אל פיך, ער זאל נישט לויבן די עבודה זרה. תני רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עובד כוכב מהולך ליריד, א גוי וואס גייט צו די גוי'אישע מארק און אין דעם מארק פארקויפט מען געטשקעס און אלע עקסעסעריס, בין בהליכה בין בחזרה מותר, מעגסטו האנדלען מיט אים, פארוואס? ווייל מסתמא גייט ער נישט צו א פלאץ ווי מען דינען די געטשקעס פון יענע פלאץ, יעדע גוי האט געהאט זיין אייגענע געטשקע, עליהיים של איילי, לא כעליהיים של איילי, ממילא ער קען געאנגען דארטן טון ביזנעס, איטס א ביזנעס דעסיזשען, א ביזנעס טרענזעקשען, דאס איז די געלט נישט דאס, אבער ישראל ההולך ליריד, א איד וואס גייט צו אזא סארט געטשקע מארק, בהליכה ווען ער גייט אין מיטה ווייל מסתמא גייט ער חרטה האבן, בחזרה אסור ווייל קען זיין ער האט דארטן געדינט, ער האט הנאה געהאט, ער האט נהנה געווען פון עבודה זרה. פרעגט די גמרא מאי שנא ישראל די בחזרה אסור פארוואס ביי א איד זאגסטו אז ווען ער קומט צוריק איז עס אסור ווייל איך זאג די אמרי אבידת כוכבים זאב מסתמא האט ער געמאכט געלט פון די עבודה זרה די מאי אבידת כוכבים עיקר באדייט די קעש די וואלעט וואס שטעקט זיך ארויס פון זיין טאש איז פול מיט געלט וואס ער האט באקומען פאר עבודה זרה ער האט פארקויפט געטשקעס ער האט געמאכט א פראפיט אויב אזוי טארסטו גארנישט פארקויפן פון אים אויפן וועג צוריק ווייל לכאורה ער גייט באצאלן מיט געלט וואס איז אסור בהנאה אלץ עבודה זרה און די תורה זאגט לגבי עבודה זרה ואי ישא חרם כמוהו האבן חזל געדארשנט כל שאתה מהיה ממני, עניטינג וואס די קומט ארויס פון דעם פון דער געטשקע איז כמוהו אזוי ווי די געטשקע אליין, ס'קומט אויס ער האט געמאכט געלט ווייל ער האט פארקויפט א געטשקע, איז עס חייבים כמוהו ס'אסור בהנאה, סאו אויב די איד האט פארקויפט ביזנעס דארט און ער האט געמאכט דארטן אפאר דאלער, טארסטו נישט נהנה זיין פון דער געלט, אויב אזוי עובד ככרום נמי, ביי די גוי זאל מען אויך זאגן, ניין מען זאל מען זאגן עבודת ככרום זיין מען האט געמאכט ביזנעס מיט די געטשקעס, און די מיה עבודת ככרום עיקר בידי די קארשטייצער אין היז פאקעט איז. געטשקע געלט, ממילא זאל עס זיין אסור אפילו אויפן וועג צוריק, אלא זאגט די גמרא א ביוטיפול תירוץ, אלא עובד כוכבים אמרינן גלימת זהבן, חמורי זהב, מסתמא האט ער געקויפט דארטן א קלייד, פארקויפט א קלייד, חמורי זהב, מען האט פארקויפט דארטן א אייזל, מען דארף נישט מורא, מען האט פארקויפט א געטשקע, אויב אזוי ישראל נאמן איימער, איימער די גלימת זהבן חמורי זהבן, דזשאסט לייק די בארעכטיגסטע גוי, אז ער האט מסתמא נישט פארקויפט קיין געטשקעס, ער האט מסתמא פארקויפט זיין בעקעשע, ער האט מסתמא פארקויפט זיין קאר, אויב אזוי זאל מען זאגן די זעלבע זאך לגבי א איד, זאגט די גמרא, אי איסר דהוה ליה, ווען די איד האט עפעס צו פארקויפן, א בעקעשע צו א חמור, הכא הוה מזעם ליה, וואלט ער עס פארקויפט אין פראנט פון די מקווה, ער וואלט געגאנגען צו די אידישע מארק, ער אין בית מדרש וואלט ער עס פארקויפט, ער וואלט נישט געגאנגען צו א גויאישע געטשקע מארק צו פארקויפן א בעקעשע אדער א חמור, מה שאין כן די גוי, די גוי האט נישט קיין אנדערע מארק, ווי דען זאל ער גיין, די איד האט א אידישע מארקעט, קען ער פארקויפן צו ביי א איד, ער גייט אהין מסתמא איז ער געגאנגען פארקויפן פאר געטשקעס. מה שאין כן דער גוי, ער האט נישט קיין צווייטע פלאץ, מוז מען נישט אננעמען אז מסתמא האט ער פארקויפט לשם עבודה זרה. דער פסוק זאגט לא יחי דברי, ככל היוצא מפיו יעשה. איך געדענק לעצטע וואך ווארום פון אבטלי' האט אריין געארבעט און נאכגעזאגט א תפארת שלמה מיט א מין ברען, ער האט צוקאכט מיט די ווארט, האט ער געזאגט אז די טבע איז ווען א מענטש האט א התעוררות, צו זאל זיין מתוך שמחה צו חס ושלום פארקערט, און ער מאכט א נדר אויב ער וועט געהאלפן ווערן גייט ער טון א סערטען מצוה, גייט ער געבן א סערטען אמאונט פון צדקה. אנהייב איז עס מיט א ברען, עווענטשעלי ס'וועפט אויס, און אפילו מ'טוט עס יא שוין, מ'טוט שוין אזוי לאנג, האט שוין נישט קיין נערוון, עווענטשעלי פאלט ער אוועק. זאגט דער פסוק, לא יחר דבריו, פארשוועכערט נישט דיינע ווערטער, נאר וואס דען, ככל היוצא מפיו יעשה, אזוי ווי מיט די זעלבע יסודות, אזוי ווי דו האסט עס געזאגט, ככל היוצא מפיו יעשה, אזוי זאלסטו עס מקיים זיין. אבער די תפארת שלמה און קדושת לוי זאגן כמעט די זעלבע ווארט, א סימילער ווארט, אבער אביסלע אנדערש. זיי זאגן ביידע, איינער וואס ציט אפ זיין מויל, איינער וואס ציט אפ זיין צונג, לא יחיל דברו, ער מאכט זיינע ווערטער גייען נישט זיין קיין חולין, ער איז מקיים ערליכקייט אלעס וואס ער זאגט, דעמאלטס גייט זיין כי כל היוצא מפיו יעשה, דער אייבערשטער גייט מקיים זיין, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זיינע ברכות וועלן מקיום ווערן אלל דע וועי, סאו לא יחיל דברו, ער פארשוועכט נישט זיינע ווערטער גייט די פעימענט זיין, די שכר גייט זיין, כי כל היוצא מפיו יעשה, דער אייבערשטער וועט מקיים זיין זיינע ווערטער. איינער פון די אסיפות הרבנים. איז דא דא א פיקטשער ווי די באבע רב'ס זיך ליידער זיצט אויבן ביי די אסיפה מיט די הענט אויפן מויל. און ער איז געזעצן פון אנהייב אסיפה ביזן סוף פון די אסיפה איז ער געזעצן מיט די הענט אויפן מויל. און מען איז אהיים געקומען האט ער אים געפרעגט וואס איז פשט פון האט איט וואזנט היז וועי אוו סיטינג ער קען נישט אזוי געזעצן האט ער מסביר געווען די אייבערשטער האט געמאכט צוויי שומרים אויפן מויל ס'איז דא די ליפן און ס'איז דא די ציינער די ציינער איז פון ביינער די ליפן איז פון פלייש. מען האט דארט גערעדט וועגן א זייער סענסעטיוו אישו א האקעל אישו א מחלוקת פון צוויי זייטן און איך האב געפילט אז. וויטשעווער צד איך גיי נאר נעמען, גיי איך וויי טון א צווייטן, האב איך אפגעמאכט איך גיי נישט רעדן דא. ס'איז נישט געווען גענוג די צוויי שומרים, האב איך ארויפגעלייגט א דריטער שומר אויפן מויל, אז ס'זאל געדענקען איך גיי דא נישט רעדן. אזא מענטש וואס איז לא יחי דברי, ער גיבט אכטונג אויף זיין ווערטער, כי כל היוצא מפי ויעשה, צד איך גויז והקדוש ברוך הוא מקיים אן דעט נאוט סארי פאר די ערלי שיעור, סארי פאר די שארט שיעור, קענסט יאגן אליין אין על כל ישראל.